Salam mähriban adamlar. Syrly gitimiziň bu gezek sanynda ýene-de bir bolan waka barada wideo taýýarladyk. Bu gezek taýýan wideomyzyň esasy maksady adamlaryň daş keşbi däl-de, içki dünýäsiniň gözel bolmaklygynyň has möhümdigini bolan wakanyň üsti bilen size ýetirmek isledik. Onda waka şeýleräk bolýar. Edil niredendigini anyk bilemzok, ýöne Ýer planetasyndan bolan Natalýa atly örän göwnaçyk, şadyýan, gowyz bolupdyr. Oň göwni açyklygy üçin hem onuň köp sanly dostlary, jorlary bar eken we ony hemme kişi örän gowy görýän eken. Muňa garamazdan, kiçilikden bäri onuň semizligi zerarly oňa her hili oýun edilip degşilýärdi. Ol öz semizligi barada kem kän kellesini agyrtman, öz durmuşyndan razy we bagtly ýaşaýardy. Günlerde bir gün ol Ronald atly sportsmen görmegeý bir oglana duşýar. Başda Natalýa bilen Ronald tanyşanlarynda, Ronald oňa kän üns hem bermeýär. Ýöne haçan-da Ronald Natalýa bilen has içgin gürleşip gidenine, ol Natalýa barada gyzyklanyp başlaýar. Soňundan olaňkisi gowy dost bolup gidýärler. Ýöne soňa ka Ronald Natalýa bilen has kän wagt geçiresi gelýärdi. Ol başda Natalýa garşy duýgularynyň has güýjýäni boýnuna almasa-da, günlerde bir gün ol içindäki duýgularyny saklap bilmän, ählisini Natalýa aýtýar. We aslynda Natalýa hem ony gowy görýärdi. Şol pursatdan başlap olar biri-birlerini ýürekden gowy görüp başlaýarlar. Olaryň söýgüleri ynam doly we hakykady. Ýöne soňabaka kiçiräk bir mesele ýygy-ýygydan Natalýaň gözüne ilýär. Olaryň ikisi hiç haçan daşyna bile aýlymana gitmeýärdiler. Ronald Natalýa bilen hiç ýere gidesi gelmeýärdi we ol öz söýgüsiniň bardygy barada hem sosial setde-de paýlaşmaýardy. Başda Natalýa muňa känbir üns bermejek hem bolýar. Ýöne näçe wagtdan soň ol gözi dürtülip bagrapdy. Günlerde bir gün Natalýa bu barada Ronald bilen gürleşmekçi bolýar we ýumşaklyk bilen bu bolýan zatlar soraýar. Ronald hem bu garaşylmadyk soraga jogap bermegiň deregine, gürrüň başga zada öwrüp goýberýär. Natalýa birhili bolup ondan şühürlenip başlaýar. Ol özüniň semizligi üçin Ronaldyň köpçüligi bile çykmaklykdan utanýar diýip pikirlenýär. We bir gün olar bile agşamlyk nahar iýmek üçin Ronald Natalýalara gelýär. Olar agşamlyk edinip otyrkalar Ronalda jaň gelýär. Oljan almak üçin başga otaga geçýär we gapyny ýapyp gürleşýär. Natalýa hem bunuň ýanyndan gaýdyp gürleşmeginiň sebäbini bilmeklik üçin, onuň gürleşip duran otagynyň gapysynyň agzyndan onuň gürleşýän zatlaryny diňlejek bolýar. Ronald hem başga otagda bolandygyna arkaýyn bolup bir zatlara güýmenip durka, telefonyň mikrofonyny açyp gürleşýär. We şol pursat hem onuň dosty, Sen entägem şol semiz gyz bilen bilelikdemi? Näme üçin sen entegem onuň bilen aragatnaşyk saklaýaň diýip soraýar. Ronald gaharly oňa şeýle jogap berýär. Ýok gowy şoň bilen aragatnaşygym bolarmyşymada çenli. Men ýöne oňa gynanýanym üçin birlikde wagt geçirýän diýär. Hä bolýa onda. Agşama görüşýänçäk diýip dosty telefony goýýar. Nataliýa ýuwaşlyklarynyň yzyna gaýtýar we onuň ýüregi param-parça bolýar. Ol Ronalda eşden zatlar barada hiç zat aýtmaýar. we Ronald hem agşamlyk dostlary bilen üçýär diýip olardan gaýtýar. Haçan Ronald gaýdandan soň Nataliýa göz ýaşlaryň içine gark bolup, ol uzak gije aglaýar. Ertesi gün olaň ikisi ýene-de duşuşýarlar we Nataliýa oňa ähli pikir etýän zatlaryny aýtýar. Nataliýa Ronalda, Sen nädip muny edip bildiň? Sen meni hemişe söýjekdigiňe söz beripdiň-ä. Ýöne sen bolsa iň bärkijesi meniň daşky görnüşimi hem kabul edip bileň okeniň, diýer. Bu örän adalatsyz. Sen meniň bilen aragatnaşyk saklamany hem mynasyp däl ekeniň, diýer. Ronald hem Natalýaň näme üçin beýdýänine düşünmän, ýöne ol soňundan pikirlenip durşuna, Natalýaň düýnki bolan telefon gürrüňini eşiden bolmaly diýip çaklaýar. Ronald näme diýjegini bilmän sessiz galýar. Onuň hiç hili aýdara sözi ýokdy. Nataliýanyň gözleri ýaşdan dolýar we ol Ronalda seredip durşuna, oňa, Eger-de sen meniň daşky görnüşimi kabul edip bilmeýän bolsaň, onda biz aýryşmaly bolýarys diýip aýtýar. Ronalda bu sözleri eşitmek örän agyr degýär. Ol hemme zada garamazdan Natalýany söýýärdi. We şol günden başlap ol Natalýa hakda hiç habar eşitmeýär. Ol her gün diýen ýaly Natalýany göresi gelýärdi we ol eden iş üçin örän ökünýärdi. Ronald ondan soň birnäçe gyz bilen hem gürleşip görýär, ýöne Hiç ýeri hem Natalýaň ýerini tutmaýardy. Onuň Natalýa bolan söýgüsi hakyky bolupdy. Şol wagtlar Natalýa hem Ronaldy göresi gelýärdi. Ýöne ol öz dünýäsini üýtgetjek belli bir karar apdy. Ol günde sport zala gatnap, öz içki ruhy dünýäsindäki ýaralary we daşky görnüşini gowulaşdyrýardy. Ol mundan beýläk semiz gyz däldi. Ronald hem şol wagtlar onuň ýoklugyny çydap bilmän, Ony tapmagyň gözlerine çykýar. Haçan-a ol ony tapanyna, Natalýany tanamaklyk örän kyndy. Sport zala gatnamaklyk oňa şeýle kömek edipdir welin, ol şumat horajyk gyzdy. Ronald buňa örän geň galýar we ol gözlerine ynanmaýar. Ol diňe gözlerine seredip, onuň hakykatdan hem Natalýadygyny tanaýar. Ronald Natalýa ähli ýüregi bilen özüne täzeden ikinji şans bermegini soraýar. Natalýa onuň bolup durşuny görüp, näme diýjegini bilmän galýar. Ol oňa eden zady üçin bagyşlandygyny aýtýar we ýene-de Men seni ähli bolşum ýaly kabul edip söýüpdim, ýöne sen bolsa maňa biwepalyk etdiň. Sen durmuşda esasy zat daş keşp däl-de, duýgulardygyna düşünmänsiň diýýär. Şumat men bütinleý durmuşymy üýtgetdim. Men näçe kyndygyna garamazdan, owadan gyz bolmaga çalyşdym. Ýöne men esasy zadyň içki dünýäň owadan we gözel bolmalydygyny bilýärin. Sen başda maňa meň öz bolşum ýaly söýýändigiňi ynandyrdyň, ýöne aslynda beýle däl eken. We bul hem meniň ýüregimi param-parça etdi diýýär. Ronald bu eden zatlarynyň dogrudygyny boýnuna alýar. Natalýa hem mundan beýläk ýeke däldi, onuň hem täze söýgülisi bardy. Onuň täze söýgülisi Natalýaň ähli ýagdaýynda hem onuň gadyryny bilip çyn ýürekden söýýän biridi. Ronald örän gijä galandygyny bilip, ol öz durmuşynda nähili uly ýalňyşlyk goýberendigini düşünýär. Dostlar, geliň indi daş-töweregimizdäki adamlaryň Daş keşp bilen gyzyklanman, olaryň içki dünýälerine görä olaryň gadryny bileliň. Olara daşky keşp boýunça baha bermäliň. Belki biri daş keşp boýunça seň ýanyňda gelişýän däldir. Ýöne, sen ony içki dünýäsiniň gözelligi üçin gowy görýän bolsaň, bilelikde bir zatlar üýtgetjek boluň. Köpräk gürleşiň. Gepiň-sözüň alyşmaklygy gatnaşyklarda esasy zatlaryň biridir. We şeýdibem wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag boluň!